Watch dis video for di hottest and latest tori make you know wetin dey happen for world. Na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija Pidgin. If e dey happen for world, we go run am here di way you sabi am. Oya make we enter today gist. Israel warplane don bomb Iran state TV headquarters for Tehran on Monday. interrupt dia live broadcast as studio lights off and explosion sound scatter everywhere. Iran media tok say at least one person die. Her name na Mousoumeh Azimi wey work for IRIB secretariat. Before di attack, Israel military don warn residents for District three of Tehran make dem evacuate sharp sharp, say Dem go target military installations wey dey hide under civilian buildings di moment wey bomb touch Iri building, one news reader, Saha Amami, still dey tok live say na attack from Zionist regime wen anoda big blast hit and force am comot from studio, broadcast off, but dem resume later israeli defence minister israel katz say dem bomb di station becos na propaganda centre for iranian army dia military spokesperson ifi differin tok say di building dey help iran armed forces under cover of normal civilian tins iran vex well well dia foreign ministry say di strike na war crime and wicked act

e need return to Washington quick because of di serious wahala between Iran and Israel. Trump don order National Security Council make dem hold meeting once he reach. US Defence Secretary Pete Hegseth also announce say dem don deploy more military support go Middle East for defence. Even though Trump tok say e enjoy di summit, e still leave before e meet Ukraine President Volodymyr Zelensky and Mexico President Claudia Sheinbaum wey dey scheduled for tuesday before im waka trump post online say iran no suppose to get nuclear weapon e shout say iran cannot have a nuclear weapon and urge all iranians make dem run comot for tehran few hours later explosions and antiaircraft fire burst for tehran again back for israel siren blast again for tel aviv as iran fire more missiles overnight

us senator bernie sanders don introduce one bill wey go stop president trump from to use us money take launch military attack on iran unless congress first gree di bill wey e call no war against iran act tok say unless us congress approve am clearly trump no get right to start war wit iran sanders tok say israeli prime minister netanyahu do illegal and risky attacks wey fit scata di whole region wit war. E also remind evrione say na Congress get di final say for war mata, no be president. Even though some Democratic senators like Elisbeth Warren dey support di bill, e go still hard to pass becos na Republicans dey control both Senate and House, and Trump fit still use veto cancel am. Whereas anoda Republican lawmaker Thomas Massie don also tok say Im go submit one bipartisan war powers resolution on Tuesday wey go stop us from to join di Iran-Israel wahala. E tok say dis one no be dia fight but if e go ever reach dat level, na Congress go decide am. One us Democratic lawmaker, Ro Khanna, don join odas dey warn say make America no enta fight wit Iran, Cana, wey dey represent California District seventeen for us House of Reps, tok for X say e go support any resolution wey go make President Trump first collect permission from Congress before im join Israel-Iran fight oda lawmakers like Alexander Ocasio.

us go allow one hundred thousand uk cars enta di kontri wit just ten percent tariffs instead of di twenty-five percent wey dem put earlier dis year but e no cover steel yet trump say dem go tok dat one later di tariff plan also reduce charges on some eurospace products uk say dem go still work to remove tariff for main steel products even though some uk goods still carry ten percent levy Di govment happy say di move go help oda businesses wey dey export to America, especially auto and steel industries. Business Secretary Jonathan Reynolds say di new update na becos both kontris dey work fast to reduce wahala for UK exporters. As part of di agreement, UK also gree to remove twenty percent tariff for US beef and increase di import quota from 1000 to 13000 metric tons but dem still maintain say no us beef go enta unless e meet food safety standards trump tok say di uk dey well protected becos for im own words i like dem one california doctor doctor salvador plasencia don gree say e go plead guilty for say e supply ketamine give friend star matthew perry before im overdose death us federal prosecutors announce am on monday di doctor dey face four counts of illegal ketamine distribution wey fit carry maximum of forty years for prison e go officially enta di plea within few weeks Matthew Perry, wey many sabi as Chandler Bing, die for im hot tub for Los Angeles on for October twenty twenty three wen e dey fifty four years. Even though Perry don always tok about im depression and addiction struggle, im sudden death shock plenty pipo. From court documents, Doctor Plascencia inject Perry with ketamine for im house and even for Long Beach Aquarium car park. He even teach Perry assistant how to give am the drug and sell extra vials give them to keep for house. Another doctor for the same matter, Doctor Mark Chavez, wey don already plead guilty, say Doctor Placencia even call Perry moron and ask how much e go pay am for more ketamine. Na five pipo total prosecutors dey hold for di case. Dem believe say na underground ketamine network of dealers and medical workers dey behind am. Though Perry get legal prescription for depression treatment, e bin dey find more ketamine pass wetin doctors prescribe. Between thirtieth September and twelve October twenty twenty three, Doctor Plasencia allegedly sell twenty five mil vials of ketamine give Perry and im assistant, some lozenges and syringes, according to plea agreement. Society of Radiographers, SOR, don raise alarm say some patients wey dey use phone record medical treatment for TikTok and Instagram dey disturb NHS workers and even put pipo privacy at risk. Dem tok dis one for dia yearly conference say many patients dey record and no dey ask for permission. Dis kain behaviour dey make some staff lose focus or feel tense as dem dey do work. One radiographer from London, Ashley D'Aquino, share say one patient relative just start to record as she dey prepare treatment, e make her uncomfortable becos she suppose concentrate. For anoda case, one patient give staff her phone to take pishure, only for di worker to later find out say di woman don secretly dey record everytin to post for her cancer blog. Some NHS staff names and ID badges dey clearly show for dia videos wey pipo dey post online. One worker say she worry well-well all weekend after one nineteen year old girl record her as she dey fix cannula for her mama, no permission, nothing, though say dem admit say sometimes to record audio of medical talk fit help patient remember details later. Dem say phone don turn people hand too normal Now everybody just dey record and post without thinking of who e go affect. Director of Strategy for saw, Dean Rogers beg say NHS hospital need strict rules wey go stop patients from to film without go ahead. Im say recording fit spoil patient confidentiality and also disturb workers from doing dia job well. Professor Meghana Pandit, from NHS England still add say if anybody wan record anything for hospital, they must first discuss am with staff and keep am for personal use only. She warn say to record other patients without permission dey break serious rule and e no suppose land for social media at all.

apps. Di report also tok say social media video and news wey dey come from internet personalities like Joe Rogan dey grow fast for us pass oda kontris. Rogan alone dey reach almost one in four Americans, that's twenty two percent, wey don see im tok news or give opinion in just one week. Dem tok say dis kain news style na big wahala for old-school news companies As politicians now dey prefer to sit down with friendly online hosts wey no dey ask tough questions, reports still show say many of these online influencers dey push wrong or misleading info. Almost same level with politicians, forty seven percent of people worldwide usage of X for news don stable or even increase in many countries, especially US, since Elon Musk take over for twenty twenty two Report say more right-leaning pipo, especially young men, don dey rush ex now, while some progressives don reduce dia activity, whereas rivals like Threads, Bluesky and Mastodon no too get impact, dem no even reach two percent of pipo wey dey use dem for news. Di report don dey run for fourteen years and dis latest one survey nearly hundred thousand pipo for.